Father Gordon li jwegħedkom jagħmel. Ġejna propju għand il-Ministru Ian Borg. Ian! Kif int fadli? Inkwitajtni u inkwitat għalik għax apparentament qed jaqlawlek iċ-ċaċċis. Ejja ħan nitkellmu ftit. Ejja, ejja, ejja, ejja. Ijen, ijen, ijen. Kif int? Mhux ħażin grazzi.
X'ħas laqlajt minħabba fik. Għaliex. Għajjat rajtu l-filmat li tellajna għajat li l-isqos. Rajtu, rajtu. Għax maġba kemm qed jidaw in-nies b'dawk id-diversions la minna Santa Luċija. Imma jiena mort fil-post u staqsejthom. Sewa.
Rajt xi ħaġa?
Rajthom, rajthom.
Ħanaqra lek issa il-messaġġi li batunna n-nies. Jien dawk ma nqgħodx naqra.
Imma ntik ftit minnhom? Għax tant ikun hemm.
Ħa naqralek ftit hekk. Għax ma mortx filgħodu fil-ħin tas-sebgħa ħa tara minn xiex ngħaddu kull filgħodu. Isma' naqra, dak il-ħin prova jmur imma tant sab traffic li wasal fil-ħdax. X'taħseb?
Ismani, min jaħseb illi jien ma nidejx fit-traffic? Eh. Għandu żball ukoll. Ukoll. Mela mhux anke jien neħel fit-traffic? Bħala l-parroċċa tal- Bħala l-kappillan tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Burmarrat aħjar mort kellimtu ħajkompli u jlesti triq li minn talla ommu tagħti għal Burmarrat. Dik fiex qegħdin. Dik għandi kun sabu xi eh, pond. Pond. Pond għandik arkeoloġiku. U bata fi bdew jiġu bil-pinzell u jfittxu jippruvaw hmm. jiskopru li ma nannu bnieħ. Insomma għadhom għaddejjem bija. U kemm baqala taħseb?
Hmm. Ma nafux. Ma dik is-soluzzjoni jiġifieri għalih da. Isma' u inti, eh. inti għadek jiġifieri fader Burmanar. Żgur, żgur, jiena sibt il-Joseph tinsiex. Isma' di, il-Ministru Ian Borg m'għandu x'jaqsam xejn. Jiġifieri hawn min jaqbeż għalik ukoll. Ma' diversion. Ma' diver. Nub ma jkunx hemm pulizija biex jibda jweħħel il-mult ukoll. Eh, min jidaj, tajba dik, eh? Tikkapitalizzaw ftit fuq il-biċċa. Ma mbagħad ma neġux għandkom inqerru. Dik vera.
Eh. Issa. Il-multa tista' tija inti, jew.

Jiena naħfrilhom kollha, qed tifhem? Mela, ejja ħa naraw daqsxejn. Issa hawnhekk hawn wieħed illi qalli biex ngħidlek hekk. Issa jiena nħossni li rrid ngħidhielek. Qalli għid Fox eqlibha bil-Malti u semmi l-isem ta' Ian Borg. Ngħidhielek?
Fox taqlibaw il Malti. Jina naħseb kellu f'moħħu affarijiet oħra. Imma ngħidlek Volpi Ian Borċ. X'taħseb? Ma naħsibx li dik kienet l-intenzjoni tiegħu. Isma', issa ejja neħu daw il-messaġġi. Sewwa.
Realistikament biex inserħu l-om rasom. Tajjeb. Santa Luċija kemm baqalu bidda.
Ifhimni, kemm qalu bid-da ma nistax inwiegħdek jien, Father. Jiġifieri, l-ewwel nett, naħseb illi il-fatt li n-nies ikollhom bżonn iqerru anke inti, iżżomm ruħek Biżi. iżżomm ruħek biżi. Biżi, biżi, Jiġifieri dika mhux ħażina sal-aħħar, ejjew kif inhi għalik. Però jiena int tħoss filgħodu. Fir-rush hours. Fir-rush hours. Tibda tħoss ċertu ġiegħat l-emmulaw? Jiena jien iktar milli nħossu ġiegħat. Jien nintelaq lura fil-karozza. Eh. Ntefan wieġib il-mobile hekk nipprova li ma ġembi kolli l-pilastru tal-karozza. Ħalli ma tal. Ħalli xħin nifqu karozza ma karozza. Ġili għamma.
Ma nismax il xieħat jidaj. Fimt? U nispiċċaw n-argument għaw tiqa ma tiqa. Ġili għamlu l-ek xemossa.
Għajt il-verita. Le, ġeneralment, ħa ngħidlek, ikunu nies illi jħobbuk u jirrispettawk. Għax tipo hemm iktar bħalissa minn dawk. U jgħidu, per eżempju, jien li żjed illi neħe. Eh. David Aċusak għal fil-parlament. Eh. Għal xor għal proġett ħan għamlu għalija. Eh, għalija. Għattart. Għattart. Emmek neħlu għattart aħna. Allora ġi karozza ma karozza. U dal-axħar flok joffenduni, ġviri, Imiss hekk ma tagħmlux il-proġett, ejja ħa nibdew, ħa mmorru. Tara. Ara kemm jinnaw. Allura, ma jkunux wis probabbli qed jattakkawni. Ħajkun hemm min jgħidlek mhux hekk inti toqgħod fuq wara relax. Inti ġieli suq, ġieli suq ukoll. Jiena l-ewwel net jiena nsuq, mela ma nsuqx. Ah, ma mhux qed ngħidlek noqgħod relax, jien noqgħod hekk biex nistaħba mal-pilastru. Qed toqgħod moħbi.
Jien nistaħba mal-pilastru. Issa inti taħseb li ġuvni bħalek Tista' taħbih wara pilastru, Ministru, eh?
Tfakkarnix li rrid nagħmel id-dieta. Eh, le, mhux ma tarax, ma tarax. Kemm jien niżewġ tqawwejt. Eh, eh, eh, qed iżoqqok mela, qed iżoqqok. Nixtiequ nagħlqu b'xi ħaġa hawnhekk, Minist. Kif?
Nalqu b'xi ħaġa hekk, ngħidulhom xi ħaġa li dawk in-nies hemm li qegħdin jarawna. Jiena ngħidilhom, jiena ngħidilhom kemm jista' jkun.
Tidawx. Mużinkom.
U tidawx. Aħjar jgħidu posta Rosario. Jekk tgħid posta Rosario jaf għal ġimgħat li ġejjin sakemm jitlestew numru ta' proġetti tilħu tgħidu il-ħames posti, mhux posta waħda. Imma tkun qed tagħmel għal ġid. Eh, imma ta' qed tagħmel għal ġid. Eh, offrija għalija u għal nisbħali illi illi rridu rridu naqlaw ħafna ġufina waqt illi jkun. Min jaf kemm jiżidu klim bleffe biżżeta biżżeta fleffe u blo. Jiena fiduċjuż ta' illi speċjalment in-nies tas-sawt. Iva. Mhux ta' bħalkom ta' burma. Burma aħna fuq ir-rubini għaddejjin. In-nies tas-sawt jien nemmen illi huma kontenti li xogħol għaddejjin. Li bdejna tfisser li ħan nispiċċaw. Issa naraw, min jest? Jekk qed tikdeb ħajkollok tiġi tqer. Jiena imma imma nqerrali. Le le le, errandi. Tgħid.
La soluzzjoni tielek dejjem. Għax laburist.
U sallinna l-Joseph. Nservi.
Gustajtu bid-daqna, eh? Tal-Movember.
Tal-Movemberun għamel. Imma insomma, grazzi Ministru u provaw kemm jista' jkun flok titkellmu ħażin u toffendu l-Ministru, għajdu talba l-bżonniet tiegħu, forsi jaqdu u jlastu kemm jista' jkun barra. Mhux hekk, Minist? Grazzi ħafna. Grazzi Fade, berekni. Tkun imberek ibni.
Grazzi.
Dik hi mela Il-Ministru Ian Borg biex ma nispiċċawx bla xogħol aħna iħalli lin-nies xi qerru. Mela solvejna problema laburista oħra. Jekk għandkom xi problema, iktbuli jew isfel u Fader Gordon, il-kappillan tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' Pulwarrat, jinvestiga ħelkom.